Gari ni olil kabisa aa goda to olil. Adwani mondo itere ka wash luoke maler. Chiene but kanyo dhi do gunde ariyo. Marachar no en eh, maronji mare ng'ane wuon boy kik igoli. Moro ni mano maro inyalo duoke e ot sawa. Haya. Kichego to angi angi pake i gate. Oko ka gigo kik ikel gige ot ka. Beda beda gigo kanyo. Kwani wuon boy. Dhi los gigo.
Tudo wuon boy nya biro ka ka gigo kanyo yawa. Nyaka Waya- gigo ikete e ot. Ka ukiwe bara bon go wuon boy ang' no yud kanyo yawa. Eh, babe.
Rabon gi katero ne won boy. Mama bro kelo weche mang'eny kayiem. Wewe mondo be kodong e gari kenya ng'ena bro dhi garaj abro kone. An kata gima no me tingo rabon go akia. Ah, we weche mang'eny na kwa kwa ayi wuth donj na ot. Rabon go weri go kanyo. Baby.
Eh, finally. Home sweet home. Eh, ya odane to molil kama
Otini be ne yodni adier. Eh, ma gima ne ok otimo kata. Hey, eh, hey, aol. Eh. Beba aol mar atari. An gima dwaro mokwongo. Donj na donje e jikon cha. Ilosna gimoro kanya ma nyalo chamo. Anawinjo ka aol ta denyo. Apenji.
Babe, chiemo wachamo Nakuru cha okoromi? Chiemo manade?
Macha be chiemo. Maka ok chiemo. Machana bila bila. Apenji, nyama choma ibila bila gi kuon mimede soda. Babe. Pod iwacho ni bilo.
An ing'e ni sama antiere e wuoth ok achiemga mang'eny nikech ok adwa ni sama ariembo e ndara asik achung' achung'. Adwa ni kasedonjo e gari e mtoka nariembo tariembo nyaka achop e ot. Oh. Mm, Koro adwa ni iikri idonj adonja e jikon kacha cha Itim kaka itimo gacha dong. Be pare ok anyal ok anyal tedo sani. Kata ambe ineno kuma nitiere ni aol neno bu- nen- ineno kaka chal magi buru mag othoro opong'o face na opong'o face yani awinjo nja kaka lela la buru mag othoro gimoro amora mag othoro mit wamako ndara mana kuru ma achal nade? Be botoro Ler be nitie kacha. buru.
Magi ok buru ma narok. Narok ema nitiere buru. Ne babe, adwa dhi wadhi agol makeup alosra kasta dong' wawuoyo. Sawa sawa, tiek makeup mm. kiselosori idonj na e jikon cha itim kamano dong. Babe, ok adonj e jikon.
Aeri jaber.
Mm. Nyaka rachonyo na achiel.

man gi bill 4200 inyalo mana madho 4200 okan mano okan ma madho Eh, We kike- an risino an oket na e e mfuko na e gari e gine matatu Oh.
Ber we.
miya risit no miya risit mar e gine client receipt mar bae ma ayudo Ah, sawa man gi bill 4200 Ang'e ni koro ipande, akia gima idwaro, miya chiemo adwa chamo. Adwa wuok adhi kuma piye. Midisino kende ma onego bed ni kelo ni pesa ni kata minya chamo e odni tisepande. Magang'. Ah, ineno ka en ang'o?

Pesa. Mago pesa na tupu. Dong rech go dongani iwaro magi pesa. Nitie support mora mora misemiya.
Ne, manye nyamami moro kacha maber ma wang'e kwar ma lobo. Kidwaro rech to miya pesa.
Gigo iuso ok chiw nono. To koro ok chiw nono dongani wuon odni. O in ot mininde ka ni chuloga. Ini igologa chiemo, chulo to kachul. To koro do bas ka koro anachulo ot ino kikelo chiemo to chamo. Eh, Ata chulo ni ot mininde. Asekelo chiemo eh, mane kama pesa naromo. Bas koro kochakore kawuono adwa ni wawinjre. Kochakore kawuono, chiembigo ichamo tinindogo oko. Ah. Eh. Kara ting' odni dargo. Ok adargo ma oda. Ambe ka ne dak e ma oda. To nego bena chiemi maber e iye. To kel pesa wa.
An yola kama, yola ma chieng' na bet ni ibo ah, yie. Eh meta meta dongo icham 4200. Ah. Abo chamo. Mi lori we na dwa mila mama. Ni nyase ichagoyi.
Ok bi goya.
Ibo goyi. ililo na asot na selos iwe ni mon mi ma dogo 4200 go onde isore kaka an jakongo ni Jawuoro.
achike nying yesu Ino ti- police Dhi kucho kabisa. ti Dhako ma jawuoro ni. chike nying yesu ok inyalo miya ni budget ni dwaro rech to kata pesa menikia Imbe ok inyal keto ni nindo ka to ikia kaka ichulo ot. abro nindo Agombo chiemo gi thuon. Ang' iduog icham fulu.
Ok acham ga fulu, ok An abi chamo. dichwo moko mang'eng.
Ok Nyasaye abi dak chamo ni miya- fulu. Nyasaye dak ni miya miya dichwo moro malemo kaka an. Ii! Ei, yawa Nyasaye, awinjo ka roho nyisa. Ii! Achiko nyako machamo pes chworano. Ii! Achiko e nying Yesu. Ai!

Alo. Udhi nade? Uchopo maber? Hmm. Mano ber, mano ber. To kuwuoga, wachoga, gochonaga, ma be tinde an gi simeni, to kinyisa kuchopo ya nyathina ya. To apenji, in kode kanyo? Dwagoye mbaka ariyo adek. Mikelo cha, iamua ni mano e jaodi kose? Nitie moro kose mana mano? Abed gi geno ni mano mikelona cha koro e mari. To nyako nyako cha be ineno okoke. To wich ang'ocha? Nyako makia tedoni. Nyako cha kata natere e puodho, bong'e e puro. Mm-mm. an manyisi nya- nyako chok nyako maber ok oler da nikech okia tedo okia puro to machane ti- to noriti nang'o A- a- we nyisa ni mama we, we an mapimo ni wach eh. macha chok chiegi ok adware Kata nenone ne ok mora, ongoto neno. Ok apar ni ahere, kata timbene be ok ahero. Kata rwakruokne bende ne ok amorgo. Ang'a ma miyo awuoyo tiwinja, donge? Onge wach. Nabi alimu chieng' moro Nairobi kanyo, onge wach. Ka, eh, nagochni, abiro nyisi kabiro. Ah, sawa sawa nyathina. Ka ka chiegni wuok to napimni mondo ang'e kaka odag gi miyono. Koro iwachona ni mama ayie. Ma nyathi machal nade ya? Nya- Mama cha akia ni timbene, akia ni rwakruokne, ojoga, akia ni nenone. Ing'ama miyo tinenone.

Barasa kisini samili uoga bwana. Ubiro kanyoro chako duoga sani. Gari gishida mara start. Ango wati mareka. Omara start agiana na na donje kane gigari ni bwana. Ani mia gari nyoro bwana. Ndima nika nyoro ni kanya, un boy ni kanya. Omera koro, omera kige won boy tingi akamae. Ngama kukur cha kige motero. Kawo gari losi, kadaro chimene. Omera omera kige. Are losi gari.

Omera ndio ngata ate mokonyi bwana to in pod dhogi be ng'eny bwana an ok ni miya pesa ni nyoro.
Pesa mar gari ni.
Kapo ni ok bwana nonge ka awe gari ni ka oduogo los gari go ka kacha ka be. Owinjore kanyo. Ok ni winjora kode. Rita rita ni winjora kode.
An report ni report ya na wa ana ng'isi kaka oketa. Omera binge ni ida kita kidoluo mang'eny kae. Tichanga bwana.

Ibobo ibodo kani ni biro ibiro ng'iyo geche ji e garaj kae. Omera omera we walo.
Pesa mar ng'a chacha. Pesa mar ng'a?
Ne wuon wuon Mr. Akendi Mr. Bishi cha. Eh. Obiro ka omera ng'ano keko keko ang'ise niya omera jogigo. Jogigo itieko kodgi kuja cha. Ng'ano be walo.
Gari dong nyodo nyaloso gari no modhi. Oduogo kani gari ni pod sata ogo nade. Okonyo sata ka sata okethore bwana. Omera gar- garino ni mulo kanye. Gari odong eh, en gi shida akia ni ang'o idong gine eh, fan belt ema ochot. Fan belt ochoto ikaw dhi idhi kaw fan belt mar peng ikete e Mitsubishi. Be- Peng niga gi fan belt bwana itimori nade? Peng niga gi fan belt. Bwana fan belt ochot ng'ano biro ka sani oduogo ni ni, ni koro starter ok go. Wane waloso starter. Kose dhi oketho starter kucho to biro ka nyanya nyanya nyanya bwana kodu kabu kodhogeno gi spanner. Oh.
Eh, babe. Ah, jaber nyeri.
To kwani si wuok awuok idhi tich? Nang'o nyaka rachon.
Yeah, adwa nan adhi tich. Ah. Na na ol gi wuoth manyoro lakini nyaka adhi adhi tich. Oh. Kauni ngine an gi clients moko kanyo. Ah. Onego bena timo ne gi report moro kanyo ino. To kwani nyaka imond mana sani? Ing'eni nyaka adhi choo nikech gari cha nyaka duoke e garage. Kaka nodhi kode dala cha. Ah. Shocks njo ka shocks gi beto rumo matin gi brake pads. adwati oneng'ane mondo odhi ong'yani otis otis ma jagaracha mm. eh. to apenji ng'ama ni wuogo gokinyi macha ne mamau ah. oh, macha ne madhe oh. ogochona seche mana ne jikon cha koro nyisi nang'o ah, madhe ok ne penjo mana kaka nwa wuotho nikech wacho ni kaka nwa chopo nairobi pok wagone kata simu wang'ise ni nwa chopo nang'o Miyo no keta gi tich dala. Oketa, yani apenje, kwani kamano kama ma uketo ga jidi gi tich? Ha? Ne kokena. Kata sti konst nga ne kako choto. ya e nyaka na chunyo. Ing'e ni macha dala. Dala kidhi to nyaka itie matin. Ing'e ni physical work nyaka itie matin. Uketa gi luoko, uketa gi luoko ne kabam no riemo. Ha? Uruodho, uruodho. Ma pare okalana. Come on, stop complaining. Ma okalana, bebe ng'iya maber, ma okalana. Arateng' ma An paro ok achak adog othoro. Othoro ah, ok anyal dok. Ai, Lakini uneno ka thurwa no ber, uneno ka rabuon chiek maber, chiemo ng'eny dong. chiemo ng'eny.
Mama uketa ni adhi doyo rabuon. An beril ado rabuon. Ha? Ka do achiel to osemiya wang'. Ne, ne, ne. Macha nyaka rachuoch. Mama ucha, mama ucha to kohera gadier. Ah, Ha? iwacho kamano, Wuondri babe. awuonde simu.
Babe, are niya, mama weri matek kabisa. Kendo nomor, nokoni nyako mikelo dalano, mano to wang'ni kik iwe. Mano weyo mondo odag adaga. Kare momiyo uketa moto, utera nyaka e loka kumoro mondo nadhi e moto. Tapenji, un pod usombo nyaka pi aora. Ah, emomiyo adwa ni mondo higani anyiewne mama tangi mondo akunyne kisima moro kanyo. Koro wach aorano, in ok ibi dhi ga aora, dong' jotich be nitie madhi omo pi. Pare an be gichak iketa gidhi othoro kamano. Suna te makecho ne ne face na, ne face na magi. Yaye babe, Stop complaining.
Tim niya, weekend, kaunti chadi, kaunti chabich. Yeah. Weekend adwa ni mondo idhi e gine pedikiwa gi manikiwa losni koki gi maber. Yawa ne hmm? In kukena.
fact, adwa ni mondo ati achul ni spa. Mondo odhi otimni massage gimoro amora e dendi kanyo. Mago gik ma pod ipenja.
Dise miya pesa no mondo kiny Adi adhi alosra. Pesa, duonge pesa ang' iyud kawuono Ah, godhiambo. babe, we're Ai, go- ah.
baby. Ah, Eh, be maina. kaka Ah! konyo, eh? An pare ga tima kamano to koro ok adogi. Mm, Ok Akoro, adogo eh, ma. Tim niya, Sarach, adwa ni mondo ater eh, gari ni e garaj. mm. ater ne wuon boy be rabuon gi rabolo mane mamoro ni cha kok ater mama bro dhawo to mano be swali yawa bebe to ki kaka rabuon go te iter ne pod ida we rabuon moko e ot ka rabuon go atero ne te titer ne te kari dwa ni to an ated rabuon in ok idwa rabuon an achonga rabuon ated rabuon eh, eh owada hot dogs go emang nwacham anta ajaka bono rabuon to nyaka cham abro we, we kama tin abo tedo mana kenda to ki dhi tere tera kowadu Ha? An pare rabuon ok anya. Achaka ka pala nadwa chongo go rabuon acho ah, aonge Wan lwedo. rabuon ema opidhowa dala, mano e chiembwa ma Onge oturo kuchocho. shida lakini ok tede odaka. Ah, sawa, kare tim niya, dhi omna taya wewe kitanda kachacha mondo aring adhi tich, saa rach. Kwani ni kendo onego idhi tich kitaye? Ah, bibi rikoda. Ang'edo kijua wuoch Ah, vita, uri koda. Nenego.
Pare anta nyawo ni koda. Mm.
Eh? Into- Ma mara mana yiero ka nyiri oriedo.

Chieng' moro ni donje mumok donje ga. Onge bwana.
Kamera dosi bwana. Tunang'o. Nang'o wod me. Dosman.
Dosman bwana. Omera linga linga bwana. Aneno ka une tich kae.
Akawe akawe kawe mos. Ler kabisa ase duogo. Gweng' wacho. Agweng' ber.
Eh. Gweng' ber kabisa. Eh. Mokwongo eh, otisi mi adwa nini? Adwa ni tim niya. gachacha shocks ge eh. gi brake pads eh. en kaka naringo dala cha awinjo ka ok in maber amana amana mano dhi shughuli kana sawa mano mano wasetieko bwana kasto koro chuna ni ang tiek gari no kelna tich saa ochiko onge onge problem los maber kaka iloso gacha ah wewe utisi mera bwana dongi chamo pesa cha sane bwana kindi dai dai dai dai bwana ne bwana maga to adwa bwana dai dai riko na nade bwana utisi monge kor gari no Koro an akia kor gari dong'.
Aw kamano wuod boy.
Usungoruga.
Omera in mokuot ni adonje pien. Udai, Nene, nene, otis. Omera ni janade Dhi- bwana. Dhishughulika. Idai.
Omera gari. ai unja to sea hata po chini bwana. Omera betuko bwana. Sianda nimbe bwana.
Koro eh, gima timore eh, mama nomosi dala Oh, to nitie gik moko mane okone kanyo rabuon moko noketo kanyo gi rabolo gintiere e but kachacha to gweno.

Mimi wuoki maber. Haya. Sunguru ga norwako sut. Achajo sut ma anochawe jua kali kai. Jua kali ni ama pod duogo yudo ya yudo.

Hey, Kevo. Salade, big boy. Aonge wapi?
Hiyo hadi. Salade nyako polo.
Aonge wapi? Iliyo maber.
Iliyo maber. Eh, ambe achopo ka.
Ichopo ka.
Kase chopo ka. Rech nini tema ka uno kindoja kata. Rech yom, rech koko ana. Maboni. Okionja kata chiel. Gik mionjo onge sani uchumi opando ma. Koro.
Gige nono dhi karu. Onge matek.
Koro nyakopolo, mm. mzigo moro mwandu moro kowni ka. Nomi.
Omiya gi wuon boy kuma nadhiye cha.
Kabuon. Ogolo ka. Kabuon oro adala. Wa od gicha ok nodhi dala okelo mzigo ng'eny ma kata nagombo ni pogno ok omiya ka. Ori ni bimanya. Ibe ori ni bimanya jachien. Kulis. Kulis. Ibe ori ni bimanya dong. To koro kelo mzigo ni kendo en kulis yawa. Inyise no kiyuda.
Kamu gingi duo kamingoni. Top chula mondi. Achuli ang'o? Dong pesa mzigo ni kuma gole kwani atinge nono. Ane maori.
Ninge bech mo kaka chala. Ane maori nike. Wuon boye mora na kiri.
Kawo zigo kiduo kumigoni.
Mano tich moka ti.
Mano dong im zigo no adhi wuon boyo chula. Ninge bech mo. Eh boka ogi kiduo kumigoni. Yelo yelo no katigo kendo mago gik moka nya tiyo go mano uwe rigo. Ambo kami feya okami. Kevo. Hey. Tere kaka wuon boye nyalo biro gi gika.

mondo iornago e email e contact gi address mar gine mar client no e mar gine e barua no please onego bed ni oyude kawuono mano claim mar insurance monego bed ni wa pasu Okay, sawa sawa.
okay
ah shaniz Yes.
eh,